ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, היינט האבן מיר זייער א אינטערעסאנטע גאסט ר' מאטי פריד, א גוטע ידיד מיינע פון ארץ ישראל, כ'קען אים שוין א שיינע פאר יאר, ר' מאטי איז פון די גרעסטע בעלי חסד אין ארץ ישראל, ער דרייט זיך ארום א גאנצן טאג, און די איינציגסטע זאך פון וואס ער טראכט איז ווי אזוי קען ער בעסער מאכן די לעבן פון אידן וואס גייען דורך א שווערע צייט, אויב זענען זיי אין שפיטאל, אדער אויב האבן זיי משפחה אין שפיטאל, אדער אפשר זענען זיי אין א מצב פון סכנה ווייל איינער פון זייערע משפחה לייט איז א סאלדאט אין די מיליטער. ר' מאטי פריד איז דארט מיט זיין ארגאניזעישאן סיי די מרפא, און איך בין שוין געווען צוויי מאל אין ארץ ישראל מיט ר' מאטי צו זעהן זיין ארבעט, ער טוט מורא'דיגע שיינע זאכן, און איך מיין אז די עולם גייט זייער שטארק הנאה האבן פון די קאנווערסעישאן מיט ר' מאטי, און אויך די פראדזשעקטס וואס גייען קומען באלד, די ווידיאוס וואס אונז האבן געמאכט צוזאמען. פאר מען גייט אבער אריין צו די קאנווערסעישאן מוז מען ערשט אוודאי באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד, לולעכעס. חברה, יעצט איז א סיזאן פון טרעוול, ס'קומט חנוכה נאך אפאר טעג, און נאך חנוכה, ס'איז א לאנגע ווינטער און מענטשן האבן ליב זיך אוועקצוכאפן, טו גאו אוועי, טו געט אוועי פראם די סטרעסס אוו לייף, און דאס איז ווי לולעך עס קומט אריין. אויב זוכסטו צו מאכן א טריפ, א וועקעישאן, אפשר א נסיעה צו קברי צדיקים, אדער צו באזוכן א קינד וואס לערנט אין ארץ ישראל, אדער צו גיין אויף א וועקעישאן לאמיר זאגן אין פראנקרייך, אדער אין טיילענד, אדער אין דובאי, לולעך עס איז דער. זיי נעמען קעיר פון אלעס. פלייטס, האטעלס, זיי האבן זייער גוטע דיעלס אויף האטעלס ביי די וועי, קאר רענטעלס, דרייווערס, אייטינערערי פלענינג, כשר'ע עסן, אלעס, דעי וויל טעיק קעיר אוו עווריטינג, און זיי האבן א ספעשל ספעשל פאר די חודש, חודש דעסעמבער, ביז די נייע יאר צוואַנצן צוואַנציק זעקס, דער וואס רופט ללכת און מען מאכט א בוקינג פאר א פלייט און מען דערמאנט די נאמען שלומי זיינס אדער טיף טיף פאדקעסט קען מען באקומען פרי טרעוול אינשורענס, דאס איז א גרעיט דיעל, טרעוול אינשורענס איז ווערי אימפארטענט, לולא חסד איז גיווינג איט פאר פרי פאר אלע שלומי זיינס קאסטומערס, סאו קאל לולא חסד טודעי, די פאון נאמבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט ללכת דאט קאם, דעטס על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, אדער קען מען שיקן א אימעיל צו אינפאו עט ללכת דאט קאם, נאכאיינמאל, די פאון נאמבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך לולא איך עס! לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. איך האב שוין געזאגט פריער, חנוכה איז דא, מפואר איז א ביוטיפול געשעפט. און זיי האבן פיר געשעפטן, איינס אין בארא פארק, איינס אין וויליאמסבורג, איינס אין מאנסי, איינס אין לעיקוואוד, מען קען אריין גיין און זען הערליכע שיינע דזשודעיקא אייטעמס, יעצט האבן זיי נייע עקסעסעריס פאר די מנורות, שיינע טישן און טרעיס וואס מען קען נוצן סיי ארויפצולייגן די מנורה, און סיי צו סערוון עסן ביי א חנוכה מסיבה, זיי האבן אויך הערליכע שיינע חנוכה פרעזענטס, און א נייע רעקארדינג דעווייס פון ר' לייבוש ליש וואס ער האט אויף דעם שיינע מעשות, מען קען אליינס דערציילן א מעשה און רעקארדן, וואויער איז יור פלעיס טו גאו פאר אלל חנוכה פרעזענטס און חנוכה גיפטס, און אויך צו שיקן גיפטס פאר אנדערע.

אין ירושלים עיר הקודש. דאס איז א זאך וואס אסאך אנטווערפענער מאכן?
ניין אבער אפשר אויף בעלזע יא, מיין טאטע מיין מאמע איז ארץ חולדיקער במקור, מיין טאטע איז א הייסע בעלזער, האט געוואלט חתונה מאכן ביי די רבי אלע קינדער אין ירושלים. אהא, וויאזוי ווי גרויס איז די בעלזע קהילה אין אנטווערפען? אנטווערפען איז בעלז פון די גרעסטע קהילות. ווי איך האב געלאזט דארט ווי איך האב חתונה געהאט ווען איך בין אכצן יאר, און דעמאלטס בערך דרײַ הונדערט משפחות, פֿיר הונדערט משפחות. נאר פון בעלז?
יא. פון עין הרע? היינט איז שוין דא דארט פינף זעקס שטיבלעך.
איך בין קיינמאל נישט געווען אין דער שטאט, איך ווייס נישט אפילו וויאזוי עס זעט אויס. נישטא וואס צו מאכן דארט. גארנישט?
א שיינע גן החיות מיט א שיינע באנהוף. אפשר. איך מיין אז מענטשן גייען זיין זייער. ברוגז אז מען רעדט אזוי אויף זייער שטאט, ווייל די אנטווערפענע חברה זענען זייער פראוד, זענען דא א שטיקל א גאווה, איך קום פון אנטווערפען, איך פארשטיי זאכן, יוראפ. אמאל איז געווען דארט דיימענד, איז געווען פרנסה די לעצטע צוואנציג יאר, נישט דא וואס צו מאכן דארט. פארוואס? ווייל די הודו די חברה האבן אוועק גענומען די פרנסה פון די אידן.
אט די אלע דיימענדס זענען יעצט אין הודו און אינדיע? דעמאלטס ווען די אידן האבן אויסגעלערנט די הודו ש וויאזוי צו ארבעטן זיי האבן אוועק גענומען די אלע ארבעט. אקעי.
די בעלזער רב האט שוין געזאגט פאר פינף און דרייסיג פערציג יאר צוריק ווען ער איז געווען אין אנטווערפן. מר לחם פוי קומט ארויף קיין ארץ ישראל נישט דא וואס צו טון דארט ער האט עס שוין געזען פאראויס ווער ס'האט געהאט שכל איז ארויף. דאס איז געווען פאר דו האסט חתונה געהאט? יא, סאך מער א בחור ישיבה קטנה, און פאר כמעט אַכט און פֿערציק, נײַן און פֿערציק, איך מיין דרײַצן, פֿערצן יאר, ישיבה קטנה אין לאנדאן האב איך געלערנט, און איך האב געקומען קיין אנטווערפן, מיר געפארן די גאנצע קהילה פון לאנדן אויף א שיף קיין אנטווערפן. נישט מיט די ס'איז דעמאלטס געווען די יארן. ניין נאכנישט געווען דאס. וואס די אינגליש טשענעל די. נאכנישט געווען ניין. קומט א שיף נעמט האט די רבי געזאגט בערך יא דרייסיג פערציג בערך פינף און דרייסיג יאר צוריק מלאך אין פוי וואס זוכן ענק דא.

כ'בין א בחור כ'האב מיטגעהאלטן אלעס, די ישוב גדול בוכים מיט אונז גענומען צו די קאמפאני וואס גיסט די בעטאן די שטיקלעך וואס מ'ברענגט פאר די דאך פון די היכל, יא.
און געאנגען געלייט נאכן חתונה אונז האבן געגאסן, האט די רבי געוואלט אז אז אלעס זאל מען מאכן אליין, אלס אלס ירא שמים זאלן עס מאכן, נישט. נישט כ'האב געהאט ירא שמים אבער, היימישע אידן זאלן עס מאכן, גארטל מיט א דאס און ס'האבן זיך געגאנגען אין מקווה פארדעם, יא. אונז האבן געגאסן די אלע עמודים פון די דאך האבן אונז גלייך נאך די חתונה מאך געווען געמאלענע קוילן מיט אונז נעמען יעדע וואך קוויטשע פון אינגעלייט אונז האבן עס געגאסן. די רבי האט אויך אליינס געמאכט עפעס, ניין? דרום קודש. דרום קודש?
געגאסן אליין און אלעס. אהא. ניין, ס'איז אסאך פלעצער אין שול וואס ער האט אנגעצינדן די די פון די בעטאן געגאסן. די די מאשין? אה, ווען ס'האט.
ס'איז געווען דעמאלטס א ענין, מ'האט פרובירט אביסל נאכצומאכן די אלטע בית מדרש פון בעלזן אינדערהיים, ניין? נו.
די סגנון, די סטייל איז נישט, יא, איז אביסל א ענדליך, ניין?
אויך איז. משקל תרחל גיי נישט אריין צו מיר אין די באן ווייל איך ווייס, ווערט נישט געבעטן פון מיר אישורים וואס צו מאכן. כ'פארשטיי, אבער איך מיין ס'איז געווען אויך א ענין צו האבן די גרעסטע בית מדרש אין די וועלט, ניין? מ'האט עס געקענט מאכן אסאך גרעסער. נאר וואס?
מ'האט נישט געפאלגט די רבי. וואס וואס מיינט דאס? די רבי זאל עס מאכן אסאך גרעסער. ווער האט נישט געוואלט? אזוי דערציילט מען היינט אז די פלענער פון די רבי איז געווען צו מאכן כמעט דאפלט ווי יעצט. וואס די גאנצע חצר אינדרויסן ווי מ'מאכט די חתונות? מאכן די גאנצע היכל אלעס גרעסער, נו ווערט געגלייבט דעמאלטס דורך די שוי אז ס'וועט זיין אזוי פיל חסידים, אז ס'וועט ווערן אזוי די אידישע וועלט וועט ווערן אזוי דאס, אבער די רבי האט כ'וואלט געגלייבט און געוואלט אבער. מען קען נאך אלץ מאכן די יענע חצר דארט. מען מאכט גרעסער יעדע יאר. יא? ס'איז געלייגט טויזענטער פלעצער די לעצטע יארן. די רעכטע זייט. ווי נעמט מען פלאץ? די רעכטע זייט בויעט מען אויס, די לינקע, די גאלעריעס, נאך גאלעריעס. די חצר אינדרויסן גייט מען איין טאג פארמאכן? איך בין נישט די דובר פון בעלז. דו ווייסט נישט, אקעי.
אינטערעסאנט, ווייל יעצט איז שוין דא נאך גרעסערע שולן, אפשר דארף בעלז נאכאמאל מאכן די גרעסטע. מיין בעלז איז די גרעסטע. נאכאלץ?
יא.
גרעסער ווי גור?
גייסט זיין פאליטיק? איך ווייס נישט. נישט פאליטיק, סתם אינטערעסאנטקייט.
פרעג די אדרכנים. סאו וואן סעקענד, ווי ווי אלט ביסטו געווען ווען דו ביסט אנגעקומען אין ארץ ישראל צו וואוינען?
נײַנצן יאר. נײַנצן יאר.
אלס בחור ביסטו געגאנגען לערנען אין ארץ ישראל בכלל? כ'האב געלערנט פון זעכצן ביז אַכצן. און נאכדעם האסטו חתונה געהאט דארט?

זייער שיין. אז האסט גוטע זכרונות. די אייראפעישע פלינגן פארן אסאך גיין צו סקול. יא אמעריקאנע אויך זיי פארן נישט נישט אסאך אבער זיי פארן אלע פאר די ימים נוראים. דאס איז א גרויסע ענין. איך האב נישט געוויסט איך געדענק איך בין אלס אלס בחור איין יאר מוצ י יום כיפור בין איך ארויסגעפארן. אפשר איז עס געווען מוצאי ראש השנה, עס איז געווען מוצאי ראש השנה, איך בין ארויסגעפארן פון ארץ ישראל צו זיין אינדערהיים אין טאראנטא אויף יום טוב ביי מיין טאטע, און איך האב געטראפן א בעלזע יונגערמאן, און ער האט מיך געזאגט אז ער פארט יעצט קיין אמעריקע ווייל ער איז געווען ראש השנה ביי די רעבען און ער גייט צוריק פארן נאכאמאל פאר יום כיפור. פאר יום כיפור?
יא. איך אלס קינד פלעגן אונז פארן די גאנצע פון ערב ראש השנה ביז נאך יום כיפור. פאר איר איז געזעהן ווי שטייט די עולם היינט, די טויזענטע אידן וואס קומען. איר רעדט פאר דרייסיג יאר צוריק. פערציג יאר צוריק איז מען איינגעשטאנען נאר געווען נאך אגריפאס, דאס נאך אגריפאס, ס'געווען די אלטע שול, יא אין אגריפאס נאך, א קליינע שול ניין?
ס'געווען גרויס דעמאלטס גאר גרויס, מען איז איינגעשטאנען דעמאלטס אין ס'געווען מלון קיסר האט בעלזא גענומען דעמאלטס און אלע שטיבער ווי מען האט געקענט אין גאנצע געגענט דארט. אבער היינט איז איז ווי ווי מאכט מען עס? היינט איז דא גענוג פלאץ. ווי? רוממה, מען האט געבויט טויזענטער שטיבער. און פאר וועם באלאנגט עס? ווער עס האט אשכול באלט אשכול און ווער עס איז נישט דינגט. דא אסאך בעלזע וואס וואוינען נישט דארט אבער זיי האבן דירות. די דא יא.
און די אנדערע וואס טוען בחורים ס'איז דא עפעס א גרויסע דארמעטארי? בחורים איז דא ווי צו שלאפן אלע דא ס'אלעס מיט פלעצער וואס אלע שלאפן אלע בחורים פאר די בחורים זארגט מען דא ביי סמאלקעס דא די ישיבות די חדר אלעס ווערט בעטן טויזענטער צימערן ווערן איבערגעדרייט פאר בעטן דו ביסט זייער, איך וואלט נישט געוואלט נוצן די ווארט נאנט, ווייל דו ביסט נענטער ווי נאנט. דו ביסט באמת א איד וואס דרייט זיך אין די רעבעס הויז, און דו ביסט זייער אריינגעמישט מיט די רעבעס, אלעס וואס די רעבע טוט, בפרט אין די ענין פון רפואה, ניין? האסט מיר גערופן דא אלס הארטער מרפא, וואס גייסט אריין דא אין חסידות, מיט בעלז, מיט רעבעס. מ'עט רעדן אביסל אויף, ווילסט נישט רעדן? איך טוה אין רפואה, איך העלף כלל ישראל. אקעי. לאמיר רעדן אויף דעם, נישט אויף רעבעס און נישט אויף חסידות, נישט קיין וויאזוי זאגט מען, נישט קיין פאליטיקאי, נישט קיין גאבע פון א רבי, נישט קיין רבי, נישט, נעם מיך ארויס פון די גאנצע זאך. אבער דו ביסט אריין, דו ביסט טאקע דארט. בסדר, לאמיר רעדן אויף שפיטעלער, לאמיר רעדן אויף טון פאר כלל ישראל.
און קרית בעלז? האט געפרעגט דער רבי, אוודאי, וואס איך טו שוין אַכט און צוואַנציק יאר בזכות דער רבי. יא. אן דער רבי וואלט איך עס נישט געטון, ער האט מיר געשטופט פאר דעם, ער האט מיר מורה דרך געווען.
אין קרית בעלז איז דא א פלאץ וואס ס'הייסט די מרפאה, ניין? די קליניק פון צדי מרפא, וואס איז דאס? דאס איז שוין אפן באלד צוואנציג יאר. אקעי. וואס יום טוב מיט שבת, יעדע סוף וואך, איז עס אזוי ווי ווערט עס א עמערזשענסי רום אזוי ווי א מיון אין שפיטאל גוט מענטשן זאלן גיין אין שפיטאל שבת יום טוב גיט מיר צו מיר פארוואס זאלסט נישט דא אזוי ווי אין איבער אן קופת חולים וואס אויפן שבת שבת אלעס פארמאכט אין ארץ ישראל אזוי ווי אין אייראפע אמעריקע איך ווייס ווי דאס ארבעט איבער און אבער שבת איז אין אמעריקע איז א גוישע זאך יא שבת איז אלעס פארמאכט אין ארץ ישראל. און אינטערעסאנט זיך האט עס געעפנט פאר צוואנציג יאר צוריק, מיר קומען ראש השנה, ראש השנה צו יום כיפור צופרי פון שטוב צום שול, און איך זעה איינער גייט אזוי מיט די הענט אויף די אויער, פרעג איך וואס איז געשען, מען גייט אין שפיטאל, וואס איז שפיטאל? מיין אויער טוט מיר וויי, איך האב ביז סירם, איך דארף צו גיין אין שפיטאל, וואס זאל איך טון? דעמאלט איז מיר געפאלן דער סימן, מען דארף עפענען א מרפאה אין רוממה. פאר מען קומט אן צו די מרפאה, וואס, דו האסט חתונה געהאט, יא? וואס האסטו געלערנט אין כולל? וואס האסטו געטון דעמאלטס? אהא, נאכן חתונה האב איך געטון אסאך זאכן. נו, לאמיר הערן.
אויך געלערנט אין כולל א יאר. אקעי. אויך געווען א רבי אין חדר. ריעלי?
און אויך געעפנט ביקור חולים דעמאלטס, די סארדער מרפאה. אלעס אין איין יאר? אלע דריי זאכן האב איך געמאכט נאכן חתונה גלייך. וואס, וועלכע כיתות האסטו אויסגעלערנט?

זענען צו אין דריי צו פיר כיתה'לעווס. און היינט? היינט ביסטו אין דא זעקס זיבן, איך ווייס. עין הרע.
סאו ביסט געווען א חדר רבי און אויך א כולל יונגערמאן, און ווי אזוי ביסטו אריין געגאנגען אין די גאנצע ענין פון חסד?
אלס בחור האב איך שוין געטון די זאך פון העלפן פאר מענטשן. וועלכע, ס'געווען מיט עפעס ארגאניזעישן אדער סתם? ניין ניין ניין סתם.
איך בין אויך א דרילינג יונגלעך, יא. א וואס? איך בין א דרילינג.
אה, א טריפלעט. א טריפל יונגלעך.
אקעי. איך האב צוטיילט תורה, עבודה, גמילות חסדים. איך בין דער דריטער. איך האב גענומען גמילות חסדים. וואס טוען די ברידערס? זיי זיצן לערנען א גאנצע טאג וועל איך נישט קענען. נישט געבויט פאר מיך. מאכן חסד. ס'איז געווען פאר נײַן און צוואַנציק יאר צוריק. ס'איז געווען די מענטשן נאך די שואה, יא? די אלע עלטערע אידן. יא.
דער זשאב וואס איך האב געמאכט איז געווען ארויפגיין צו אלל עלטערע אידן אין שפיטעלער און די משה זקנים די שטובער מיט מוזיק זיי ווי זאגט מען מענטשן וועלכע גייען אליין אין שטוב עלטערע אידן קראנקע אנגעהויבן באגלייטן די אידן לאט לאט שפיטעלער. ס'איז געווען דיין אייגענע זאך? אייגענע זאך. אן קיין שום ארגון און ארגענעזעישאן? אקעי און ווען האסטו עס געגעבן א נאמען?

העלפן אידן אין שפיטאל, מען טשאלט אריין אין שפיטאל, מען דארף באגלייטן מיט די דאקטוירים, מען דארף באגלייטן מיט אלעס, נעמען אונז פון א' ביז ת' די גאנצע זאך, דאס הייסט העלפן מיט די דאקטוירים אין שפיטאל, העלפן מיט די משפחה אין שטוב, העלפן מיט עסן אין שטוב, דעמאלטס די צייט וואס די מענטש איז אין שפיטאל,
נעמען אין שפיטאל, צוריק ברענגען אהיים,

נישט געפעלט באמבעס יעדע טאג אין ירושלים, זיי האבן געלייגט הונדערטער משפחות אין אריינע שפיטעלער, זיי האבן נאכנישט, א מענטש פאלט אריין די ערשטע מאל אין שפיטאל ווייסט נישט רעכטס לינקס, אמת. האט עמיצער אויפגעשטעלט א עקסטערע יחידת מתנדבים פון הונדערט אינגעלייט, וואלונטירס? וואלונטירס וואס זיי האבן נאר באגלייט ביי יעדע פיגוע זענען זיי געקומען אין שפיטאל. סאו ווי, לאמיר דיך פרעגן, אויב חס ושלום איז געווען א פיגוע, יא א טעראר אטאק און ס'רייסט זיך אויף א באס, עס איז דא דרײַסיק מענטשן וואס זענען געוואונדעט, ווי אזוי טרעפסטו די מענטשן אדער זיי טרעפן דיר? ווי אזוי ווי אזוי ביסטו? קודם כל אונז קומען אין שפיטאל גלייך, אונז האבן א צוות אין יעדע שפיטאל, אקעי.
און אונז זענען דארט גלייך, און מען באגלייט די משפחות, מען זעט זיי, אוודאי די מענטשן וואס ווייסן קלינגען, נישט יעדער איינער ווייסט, נישט יעדער איינער קלינגט.
מ'זאגט מיט די ערשטע שעה צוויי די גאנצע וועלט דארט, מענטש בלייבט דארט א וואך צוויי דריי און פארגעסט שוין, ער איז אליין דארט,
דארט דעמאלט זענען אונז דארט מיט די משפחה.
אין וועלכע שפיטעלער ארבייט איר? יעדע יעדע איד אפילו פון אמעריקע פון אירופה. יעדע פראבלעם וואס א איד פאלט אריין אין שפיטאל אין ירושלים, ווייסט די כתובת, מען קלינגט מאטי פריד און יענער דארף שוין גארנישט זארגן, אלעס פארט פון א' ביז ת'. ס'איז געווען למשל די פיגוע אין עיר ירושלים פון גליק פון אמעריקע, טאטע מיט די זון די חתן, מוצאי שבת לעבן קבר דוד. געדענק נישט.
אה די. די אראבער האט זיי געשאסן, נו. וואס געדענקסט פון שלומי? גליק?
גליק.
צוויי, א טאטע מיט א זון, א חתן מיט א טאטע. וואס איז געשען?
א רבי קומט אויף א באס האט געשאסן אויף א באס און ס'האט זיך אפגעשטעלט די שיסע און זיי זענען געראטעוועט געווארן אבער ס'איז געווען מצב א שווערע מצב. ווי לאנג צוריק איז דאס געווען? דריי יאר? פיר יאר? גליק פון וויליאמסבורג. איך געדענק נישט די מעשה.
נאכן ראיאן אריינגיין אין יוטוב קוק אקעי.
ביי דע וועי, איך בין נישט אזוי אריינגעטון אין די נייעס, איך קען נישט אלעס וואס געשעט, אבער בדרך כלל יא, אבער. קיצור א אמעריקאנע טאטע מיט א זון אריינגעפאלן ארץ ישראל ביי א פיגוע, אקעי. זיי באגלייט דארט צען טעג אין שערי צדק שפיטאל איז געווען די טאטע, די זון איז געווען אין הדסה, און.

כ'האב גענומען א פרייוועט פלען נאך א צוויי דריי טעג און טאג טויערן פון דא ארץ ישראל און געלאנדעט דארט לעבן שפיטאל עפעס א קליינע עירפארט באקומען עקסטערע אישור צו לאנדען אין דארט און כ'האב זיי ארויסגעריסן פון שפיטאל אן קיין רשות. און גענומען קיין ארץ ישראל?
גענומען קיין ארץ ישראל קיין הדסה דאקטוירים? ווער גייט?
מיט אמבולאנסן ווער מאכט די? לאמיך עפעס פרעגן, אין אזא מצב יא? נו? ערשטע זאך, די פלען איז נישט קיין ביליגע זאך. נו? צווייטע זאך, אויב זענען זיי בירגער פון, פון ווי אזוי הייסט עס? פון בעלגיע. אנטווערפען, יא. יא. איז ווער גייט אויסצאלן אלע בילס פון די. האט געהאט קופת חולים ארץ ישראל אויך. אהא.
זאגט די בעלגיע די די שפיטאל האט זיך נישט מתנדב געווען מיט מיט א גט געווען זיי האבן געזאגט אויב מען קומט דאקטוירים דאקטוירים מיין האבן גערעדט מיט דאקטוירים דארט אין שפיטאל ס'איז געווען דארט זאגט מען תוהו ובוהו אין בריסל זיי האבן זיך געפריידט אז איינער קומט אוועק נעמען צוויי קראנקע. אבער עס איז ווי עס האט געגאסן זיך ווי ממש שאטער די שמיה, מען קען אריין לייגן מיט די בעט אזוי אין די ערעפלעין, נישט קיין פשוטע מבצע, איך צייל עס אין א רגע, ס'האט גענומען אַכט און פֿערציק שעה זיי ארויס נעמען אריין לייגן אנקומען אין שפיטאל אין ארץ ישראל, ווי זאגט מען, מיט די רב'ס ברכה, אלע האבן געזאגט נישט מאכן, און די טאטע מאמע האבן געוואלט בכל מחיה אוועק נעמען פון דארט, זאגט מאטי הער נישט אויס קיינער, קום אריבער מיט די צוות, אונז זענען מיט דיך. קום נעם אונז אוועק פון דא. Wow.
אויב האסטו א זון אדער א טאכטער וואס לערנט אין ישיבה אין ארץ ישראל, אין ישיבה אדער אין סעמינערי, אפשר אין כולל, אפשר האסטו א ברודער וואס וואוינט דארט אדער א פעטער אדער א קאזין אדער א חבר אדער א ביזנעס פארטנער אדער סתם א מענטש וואס איז אין דיין שול און ווילסט אים שיקן א שיינע מתנה, לכבוד חנוכה, טרינק אויף בול אן בארד, מיין חבר משה פון בול אן בארד וואס איך האב געלערנט מיט אים אין חדר אין טאראנטא, ער מאכט הערליכע שיינע סמאוקד מיעט בארדס און פלעטערס, ער האט אויך פיש פלעטערס, און ער האט שיינע סמאוקד טאנגס און סמאוקד בריסקעטס וואס מען קען פשוט אנווארעמען ס'קומט גרייט פאר שבת מען קען עס אריינלייגן אין די אויווען אדער אויף די פלאטע און יו רעדי טו גאו. מושי מעקס אמעזינג פוד איך ווייס ווייל איך האב עס טועם געווען ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל אין די זומער און איך גיי באלד בעזרת השם צוריק פארן און נאכאמאל טועם זיין אבער מושי מאכט גוטע זאכן און יעדער גייט עס אינדשויען סאו קאל בול אן בארד געט יור ארדערס אין לכבוד חנוכה ASAP איטס די פערפעקט גיפט פאר עניבאדי יו נאו הוז אין ארץ ישראל די פאון נומבער איז זיקס פֿיר זיקס פֿינף אַכט דרײַ דרײַ נײַן דרײַ נײַן, דעטס זיקס פֿיר זיקס פֿינף אַכט דרײַ דרײַ נײַן דרײַ נײַן, מען קען אים אוודאי שיקן א וואטסעפפ, און אויך קען מען גיין צו זיין ביוטיפול וועבסייט, איטס איזי טו ארדער, bullonboard דאט קאם, דעטס בי יו על על או ען בי או עי אר די דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז זיק ס פֿיר זיק ס פֿינף אַכט דרײַ דרײַ נײַן דרײַ נײַן, מושי איז אין סערוויס פאר כמעט פֿינף יאר, ער האט טויזענטער צופרידענע קאסטומערס, און די גייסט אויך זיין איינער פון זיי, וואן מאר טיים די פאון נומבער איז. סיקס פאר סיקס פייוו עיט טרי טרי ניין טרי ניין שקויעך בול אן בארד. אויב מען רעדט שוין פון חנוכה מתנות, הער מיך אויס. אימעדזשין דו עפענסט אויף דיין טיר איין טאג אינדערפרי און דו גייסט ארויס צו דיין דרייוועי, אויב ביסטו גענוג לאקי צו האבן א דרייוועי, אדער גייסט ארויס צו די גאס ווי דו פארקסט דיין קאר, און דו זעסט אז דיין קאר איז גאן! ס'איז מער נישט דארט! נאר וואס? ס'איז דא דארט א הערליכע שיינע ברענד ניו לעיטעסט מאדעל וויהיקל! און גייסט צוריק אריין אין די הויז, און דו פרעגסט דיין ווייב וואס טוט זיך דא, און זי זאגט, וואט דו יו מין? כ'האב גערופן מענדי ווייס, און כ'האב געוואלט מאכן א סורפרייז פאר דיר לכבוד חנוכה, און ער האט אלעס קעיר גענומען, די איינציגסטע זאך וואס איך האב געמוזט טון איז סיינען, און דא האסטו א נייע וויהיקל, יור ווייף גאט יו א ביוטיפול ניו קאר פאר חנוכה, האו גרעיט וואלד דעט פיל?

ווייל דו זאלסט וויסן, איך באקום אסאך מאל גריסן ווען מענטשן זעען אז איך דריי מיך מיט דיר אויף מיין סטעטוס, באקום איך כסדר, מענטשן זאגן מיך זיי האבן, איינער איז געווען אין ארץ ישראל איז געפאלן פארבראכן צובראכן א פיס, און ער האט זיך געטראפן אין שפיטאל האסט אים געהאלפן, וואס נאך האב איך געהערט פון דיר? מענטשן נוצן דיין קליניק, איך הער כסדר גריסן פון דיין פון דיינע זאכן. אבער גוטע זאכן.
נאר גוטע זאכן.
דערווייל. אונז האבן געמאכט, אונז האבן געמאכט, אונז מאכן, אונז האבן געמאכט פאר צוואנציג יאר צוריק, פינף, אסאך קעמפים פאר אוטיסט קינדער. אוטיסטיק?
יא, אונז נעמען אויך סוף וואך, אוגוסט, צוויי וואכן, שבתים, נעמען אונז אסאך אזעלכע קינדער וואס זייער איז שווער אין שטוב. יא.
איז נעמען אונז ארויס פון די עלטערן מיט וואלונטירס פאר א סוף וואך, חנוכה,

אבער די זוגות וואס זענען וואלעטירס זיי האבן חתונה קומען זיי מיט די ווייבער די מענער אה יא? די זוגות.
סאו דא די וואלענטירס זענען ירושלים? גאנץ ארץ ישראל. ספרדישע, אשכנזישע, פרייע, פון אלע פון אלע סארט ס'ווענדט זיך, כ'האב אסאך חלקים, כ'האב חלקים פון שפיטעלער. כ'האב חלקים פון די אוטיזים, כ'האב האט מלחמה, יעצט למשל פון זיבן אקטאבער, שוין אנגעקומען צו זיבן אקטאבער, אבער די אלע, ס'דא יעדע חלק האט זיין סארט וואלונטירס וואס זיי זענען געפאסיגט פאר דעם. כ'האב יעצט געעפנט אין שערי צדק א צימער, יא? יא. פופציג יאר באבירט מען צו מאכן דארט אזאן צימער, שערי צדק. א ביקור חולים צימער?
יא.

מען זאגט אז א לינקע א רעכטע וואס א חילוק ער געהערט מער צו די לינקע א פרייע אן קיין קאפל און ער איז דווקא די די איד וואס האט מיר געגעבן די שטח צו בויען די ביקור חולים צימער. איך בין דארט געווען ס'איז נישט סתם א מאטי מאכסט עס קליין ס'איז נישט סתם א צימער ס'איז א בנין פאר זיך ס'איז א. יעצט פארדעם געווען מענטשן מיט קאפלעך ס'האט נישט געדאס די די פרייע איד. וואס די אייבערשטער האט אים געגעבן די זכות. יא.
און וואס וואס איז דא אין יענע צימער איז דא איך האב געזעהן אסאך עסן האב איך געזעהן. די צימער איז אפען פֿיר און צוואַנציק שעה כולל שבת יום טוב מיטן וואך מיטן נאכט סאיז דא עסן סענדוויטשען זופ הארבע זאכן שבת איז דא דארט פליישיג מיט גאנצע סעודות זאגט מען אז נישט דארף אריינפאלן אין שפיטאל אויב עטס פאלט אריין אין שערי צדק קען זיין רואיג האט קאווע מזונות פֿיר און צוואַנציק שעה עסן. נישטא דארפסט דאס צו זיין, איך האב געזעהן מ'קען מאכן די אייגענע עסן דארט, ס'איז.
מ'בלייבט נישט הונגעריג. ניין זיכער נישט, און ווער ווער מאכט זיכער אז ס'דא כסדר דארט עסן? אה איז דא אויך, כ'האב ארבעטארס, אבער כ'זע דא אויך וואלענטינס וואס העלפן. זיי קומען אפאר מאל א טאג זיכער מאכן אז אלעס. דריי מאל א טאג פילט מען אן דארט, סגייט היינט שוין איבער טויזענט סענדוויטשעס. וואס יעדן טאג?
יעדע טאג.
וואו.
גרייט צו דריי מאל א טאג, אלעס פריש. וואס איך געב ביי מיר אין שטוב מינימום געב איך דארט, נישט ווייניגער. ווי גרייט מען עס אן?
א חלק דארט, א חלק אין שטוב. און יא, ס'וואקסט יעדע טאג. רבי זשע לאמיר עס קענען ווי זאגט מען? פארברייטערן. איך האב דארט נאך א שטח לעבן דעם, קען מען עס שוין פארברייטערן, מען טראכט אויף דעם שוין. יא? יא. איז דא א מעגליכקייט אז דו וואלסט אויפגעמאכט אויך אין אנדערע שפיטעלער?
קענען דארט אייביג זיין זאל קענען דארט ווי זאגט מען איבערדעקן די זאך דארט שפעטער מען רעדט נאך אנדערע שפיטעלער. אקעי סאו לאמיר רעדן א מינוט אביסל וועגן די מלחמה וואס איז געווען איז נאכאלץ מען ווייסט נאכנישט ווי מען האלט פונקטליך צו ס'גייט ווייטער זיין א מלחמה צו נישט. צו וועלכע טאג אין חודש היינט? היינט איז
כ' ז' תשרי. וועלכע טאג אין אקטאבער? זיבעצן. זיבעצן, צען טעג צוריק איז עס געשען.
איז וואס געשען? זיבן אקטאבער.
יא. צען טעג צוריק פאר צוויי יאר צוריק. יא.
איז איך בין געווען מיט דיר אין ארץ ישראל אפאר חדשים צוריק. מיר זענען אריבער געפארן אסאך צו סיי צו צו בעיסעס פון די ארמי, אויך אין אין גאזא איז מען געפארן, און ס'איז מיר געווען זייער אינטערעסאנט צו זען א חסידישע איד ווי דיר דרייסט דיך מיט א קאפל, ציצית, א בארד, פאות, שווארצע זאקן, הייסע בעלזער חסיד, אבער דו קומסט דאך אויס, קומסט דאך אויס מיט די אלע חברה, מיט די גאנצע מיליטער קען דיך, ווי אזוי האט זיך אנגעהויבן דער זאך?
ס'אלעס סדר מרפא, ס'אלעס רפואה, די מענטשן, אויך שוטרים, אויך חיילים, זיי דארפן, יעדע איינער דארף א דאקטער אמאל. אקעי.
איז די מענטשן העלפן זיך אין שפיטעלער א גאנץ יאר, אלע יארן. טעמאטיש קען מען זיך פארגעטיש מלחמת לבנון השניה איז געווען פאר. צוואנציג, ניינצן יאר צוריק. ניינצן יאר צוריק, זיי האבן עס אויך געווען דארט מיט די חיילים, געהאלפן, אזוי ווי היינט, דאן איז אויך נישט געווען קיין הונדערט ארגענעזעשן, נאר איך האב עס געמאכט דעמאלטס. אבער האסט געהאט שוין, סאו האסט שוין די קשרים אין די אין די מיליטער צוואנציג יאר? ס'איז גייען ארויס און אריין, ס'נישט די זעלבע חיילים, אבער מ'קען זיך און מ'ווייסט זיך און. עופרת יצוקה, מאדערן נאנט, אלע מבצעים מלחמות ווי מאז אז די לעצטע צוואנציג יאר זענען זיי געווען דארט אייביג מיט אלעמען. זיבן אקטאבער איז אוודאי געווען א מלחמה וואס איז נישט געווען אין די לעבן ער צאל אזאן גרויסע מלחמה איז גלייך זענען אונז געווען דארט די חלק פון סאדע מארבע דאס הייסט העלפן די שפיטעלער מיט אלע פארוואונדעטע און קומען צו די חיילים און געבן עסן.

אזא סידער וואס ס'קומט אין א זעקל און מען עפנט עס אויף עס איז קאלט און נישט הייס, בקיצור, וויאזוי זאגט מען אונז האבן געמאכט בארבעקיוס מיט א לעש, נישט איין טאג, חדשים און א יאר און צוויי יאר, נאך היינט אויך, און ס'איז געווען דעמאלטס מענטשן וואס זענען געווען עזה וואס זענען ארויס נאך זעכציג טעג אכציג טעג און געזאגט, מוטי אונז האבן נישט געגעסן קיין פלייש נײַנציק טעג. אויב ס'קומט ארויס אז מ'געט פליישיגס מ'געט ע. וואס מיינט זיי גייען אריין פאר דריי חדשים צו פייטן? וויפיל מען גייט אריין.
צוויי חדשים א חודש וואס זאל נאך זיין? מ'געט נישט אינדערווייניג קיין קיין. געהעריג עסן איז. ווארט נישט מ'געט עסן וואס מ' ספעציעל וואס מ'קען אדורך גיין און זיין א טאנק א וואך צוויי ספעציעל עסן וואס מ'געט וואס מ'קען

מיט טויזענטער חיילים געבט מען צו עסן מ'איז מודיע פאר דעם מ'האט איר מארגן נאכט קומט נאך אלס טויזענטער חיילים קענסט קומען מיט א בארביקיו און געבן עסן וואס איז דא די שאלה אזוי איז געווען צענדליכער הונדערטער יא.
און דאס איז דארט אין עזה וואס איז מיט לבנון סוריא וואס איז מיט חיל האוויר וואס איז מיט חיל הים ס'איז געווען איבעראל ביי די אלע זענען זיי געווען האט חיל האוויר פארגעסן ס'איז מ'זאגט אז ס'איז לינקע חברה. דאס איז די עיר פארס.
עיר פארס.
אונז איז געווען דארט די צוויי יאר, איך ווייס נישט לינקע רעכטע, זיי האבן זיך אלע איבערגעדרייט, אלע גייען מיט ציצית אין האנט, אלע גלייבן דארט אין די אייבערשטער, ס'איז א קידוש השם, פלעצער וואס א פרומער איד האט נישט אריינגעטרעטן אין די לעבן דארט, דארט אונטן קומען אן צוואנציג דרייסיג חסידישע אידן, עפטער אויף א בארביקיו, ס'איז. ס'איז א גרויסע קידוש השם. סאו לאמיר דיך עפעס פרעגן, איך האלט אז ס'איז א קידוש השם, איך מיין אז עס איז זייער א שיינע זאך. טרעפסט א איד אויפן וועלט וואס האלט אנדערש? ס'איז דא אידן וואס וואס זיי זעען אז א חסידישע איד גייט און ער העלפט פאר די חיילים פון די ציונישע מיליטער און ס'טוט זיי וויי. ניין. ניין. מ'זאגט אז רבי יואליש סאטמארע רבי זכרונו לברכה, אזוי זאגט מען, האט געוויינט אויף יעדער חייל וואס איז פארוואונדעט געווארן אמת, אדער אמת, געהארגעט דאס איז געווארן. אמת. יפה.
איז אבער. שוין קעגן זיי. איך גיי נישט יעצט אריין ציוניש און נישט ציוניש, איך גיי נישט אריין, שלעפ מיר נישט אריין אהין. אבער העלפן יעדע איד, איך וועל נישט העלפן אפילו די גרעסטע מענטש וואס איז קעגן ציונים, וועט זאגן אז מ'מעג נישט העלפן א איד וואס איז פארוואונדעט געווארן, העלפן א איד וואס דארף הילף, צו מקרב זיין א איד צו אידישקייט, טרעף מיר אזא מענטש. ניין, איך בין מיט דיר, אבער, אבער, אבער, איך ווייס, איך ווייס, איך ווייס אז ס'וואלט געווען מענטשן וואס, וואס האבן טענות אז מ'העלפט ארויס פאר די מיליטער, אדער פאר, פאר א, פאר א קבוצה פון סאלדאטן, דאס וואלט מען נישט אזוי שטארק ליב געהאט. דו זעסט, דו האסט געזען. איך, איך האב מענטשן וואס האבן אויפגעהערט צו געבן געלט פאר סארדע מארבע ווייל איך העלף חיילים. יא. צו דו פרעגסט מיר, איך האב געהאט אפאר אזעלכע. אבער איך האב אויך געזען, איך בין געווען ביי, ביי אפאר פון דיין בארבעקיוס, און איך האב געזען דו האסט סאטמארע בחורים וואס וואס וואלענטירס יא וואלענטירס יא יא כ'האב פון גאנץ כלל ישראל פון אמעריקע פון אייראפ איבעראל ער האט העלפן א איד אין א צרה איז נישט קיין שום פראבלעם. א זיכער.
גיי נישט אריין יא גיין צבא נישט אונז זענען נישט בכלל דארט. איינער וואס איז שוין אין צבא דארף מען שוין נישט גיין. גייסט אים העלפן.
אבער תכלית אונז מאכן צבא מער ווי זיי אונז מאכן עס שוין אַכט און צוואַנציק יאר פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג. דאס אמת'ע צבא, העלפן א איד, העלפן די חיילים, העלפן יעדע צרה, זיין ביי יעדע פלאץ וואס מען דארף.
דו ביסט אויך געגאנגען נישט נאר אינדרויסן פון עזה, ביסט אריינגעגאנגען אינסייד, און איך האב געהאט די זכי' צו גיין מיט דיר צוויי מאל, איין מאל, צוויי מאל, יא.
צוויי מאל, די ערשטע מאל, איז געווען פאר פורים? ממש פאר פורים, געגאנגען ברענגען מגילות מיט, שלח מנות, שלח מנות.
האסט מיר געזאגט דעמאלטס, אונז זעמיר אריין געגאנגען איז געווען אין א, ס'איז געווען דעמאלטס א הפסקת אש, ס'איז געווען א סיס פייער. נאר אפאר טעג עפעס. די סיס פייער האט זיך שוין געענדיגט, אבער מ'האט נאכנישט אנגעהויבן נאכאמאל צו פייטן. מ'האט געווארט צו זען וואס עט זיין, ס'עט זיין א דיעל, נאו דיעל, יעס דיעל. אבער האסט מיר געזאגט דעמאלטס אויף יענע טריפ, אז אפאר חדשים פריער ביסטו געווען אינמיטן א מלחמה. יא יא. און ס'איז געגאנגען וואס?
זאג מיר. פון אלע זייטן איז געווען וואס? עקספלאוזשענס. ווען דו אין עזה דעמאלטס געגאנגען ברענגען עסן פאר שבת פאר עפעס א טויזנט חיילים? האסט געוואוסט וואס געברענגט?
געברענגט א משאית מיט עסן. א טראק מיט עסן?
יא, אונז זענען געפארן פארדעם, אוי האב איך געציטערט. וואס איז געווען? פייער, מיטן באמבעס, מיט דאס, אונז געטראפן לעבן ווי אונז זענען אונז אנגעקומען צו א שטוב דארט ווי עס זענען געווען די חיילים, יא.
האט מען געטראפן לעבן דעם הונדערט מעטער לעבן דעם א טונעל, עס איז געווען דארט חטופים. אזא שעה פארדעם האט מען זיי אוועק גענומען פון דארט די מחבלים, כאפן דעמאלטס קיין צעטלעך מיט זאכן. די חטופים זענען נאך דעמאלטס געווען אדער אדער. ווי איך בין געווען דארט האט מען געטראפן א פלאץ ווי ס'איז געווען אמאל חטופים. נישט אמאל א שעה פריער זאגט מען. וואו, ווייסט וועלכע?
איך ווייס נישט וועלכע אבער ער זעט אריין דעמאלטס עקסטערע יחידות אין די מנהרה, ס'ווער אנגעצויגן, בקיצור נישט געווען פשוט, אונז האבן יעדע רגע האט געקענט ארויסקומען מחבלים פון א טונעל און אונז הרג'נען. נישט קיין ווערטל, א טאג פאר א טאג שפעטער און אבער געהארגט געווארן צוואַנציק חיילים דארט ווי אונז זענען געווען. וואו? פון א טיל וואס איז געפלויגן אויף א בילדינג, געפלאצט זיי מיט די באמבעס מיט זאכן. און וויאזוי גייסטו בכלל אריין, ווער נעמט דיך אריין אין אזא פלאץ? דאס אלעס דערציילן איך קען נישט, ווילסט נאר זאגן אפאר חברה? רוב רוב איך האב די מטבע פון די רבי, דאס מיט דעם גיי איך איבער אן, דאס געבט אכטונג אויף מיר. זייער שיין, אבער אבער דו מוזט האבן עפעס פראטעקציע כדי צו קענען אריינגיין בכלל, ווייל. דארף סייעתא דשמיא, נישט קיין פראטעקציע. מען העלפט אידן, מען העלפט דאס, זיי דארפן אונז, אונז דארפן זיי.

יא אבער.
די יונגע דור מיינט תהלים ס'טוט זיך א מלחמה ס'נישט קיין ווערטל און מער זיבן אקטאבער זאגסט עקשן מיט דאס איך בין ארויס פון שטוב געלאזט די משפחה אליין כ'האב נישט געמיינט מיר קיין וואלעטין. וועלכע איז געווען שבת נאך? שמחת תורה. יא שבת שמחת תורה און וואס די האסט באקומען א קאל פון סך הכל פון צבא, פון זקא, פון הצלה ב ה, איך האב נאך שמאכט ווען יא ארויסגיין נישט ארויסגיין, ביז איך האב מחליט ווען ארויסגיין שוין געווען אזוי פארנאכטס, איך בין ארויס, איך בין געפארן אליין. ווי קיין עזה? צו די. כבין עזה, איך האב אנגעהויבן
נאך א רגע, איך בין געפארן אליין ווייל איך האב געוויסט אז ס'קען זיין איך וועל נישט צוריק צוריק צוריק אהיים קומען, איך וויס ס'דא מחבלים, מ'שיסט, מ'הארגעט, רוב מענטשן. רוב אכציג פראצענט פון אלע ארגענעזעשענס וואס העלפן זענען אלע געבליבן נישט שטוב, ווער איז ארויס די צוואנציג פראצענט משוגעים? ווער איז ארויס די שטוב? מען איז געבליבן נישט שטוב מען האט פארמאכט די אויבערשטע שלאפט מיט די אונטערשטע און אריין אין חדר ממעט מיט די גאנצע משפחה האט זיך געמאכט נארמאלע מענטשן, ווער איז ארויס העלפן? משוגעים אזוי ווי מיך, אבער איך האב נישט מיט דעם קיין רוץ, אויב ס'דארף עפעס געשען זאל איך זיין אליין. איך געפארן קודם קיין אשקלון. אקעי.
דארט איז לעבן אזא. וואס איז געווען אין אשקלון? דארט האט מען צוטאפלט געווען איך בין דאך אויך אין זק א וואלענטיר אין זק א. אה ביסט א וואלענטיר אין זק א יא. און צו מטפלים מיט פֿופֿציק באדיס, די ערשטע פֿופֿציק באדיס איז צום צאם גענומען דארט אויף יענע ציר צווישן עזה מיט אשקלון. וואס אויף די אויף די ראוד? אויף די ראוד. און.
שמש מויזעס האט אויסגענומען אלעס.

מ'באדערט נישט, ס'איז אזא זאך האט מען קיינמאל נישט אנגעגרייט אז ס'גייט זיין הונדערטע אדער טויזענט געהארגעטע, יעדער וועט מטפל'ן וויפיל, צען געהארגעטע, צוואנציג און זהו, ס'האט זיך גענדיגט די אירוע. דא קומט נאך א געהארגעטער, נאך א געהארגעטער, נאך איינס, ווערט אנבעקערט א טעלעפאן, דא דא צען געהארגעטע קום אויפפיקן, רעדט ער אלעס אויף דורך די וואל פון אשקלון, עזה האט אונז געגעבן צען, און פארקערט געלונגט איז געקענט קומען צאמנעמען צען גופות פון יממ ס איז געווען עקסטער פון די משטרה וואס זענען געהארגט געווארן צען חברה דארט די צומת פון יד מרדכי שדרות דארט איז אויף שדרות דארט געווען ביי די אין די פאליס סטעישן? ניין באלד אנגעקומען אהין איך רעד פאר שדרות איז דא יד מרדכי אקעי. די ראוד גייט עזה נתיב העשרה יד מרדכי. זיקים, אשקלון, אשדוד ס'איז די זעלבע. איין גרויסע ראוד און ס'איז דא. איין ראוד פון עזה וואס זיי האבן געוואלט אריינקומען די מחבלים ביז אשדוד, ביז תל אביב, ס'איז יענע ראוד וואס פארט. אקעי.
יענע ראוד ביי די צומת מיט יד מרדכי האבן זיך די פאליס זייער געפייט דארט מיט אסאך מחבלים, געהארגעט אסאך. דארט איז געהארגעט געווארן צען חברה פון די שפעציעלע פאליס, ימ"מ. ימ"מ איז אזוי ווי די. יחידת מובחרת פון די. מ'קלינגט און צו ס'דא צען חברה מ'דארף צוזאמנעמען די באדיס אויף די כביש און זענען געפארן מיט א גרר מיט א שלעפער אויף טרעילער. צען סעקונדעס האט מען אונז געגעבן. אזוי געלייגט גלייך אין די גרר אריינגעלייגט זענען דארט דריי דריי פיר וואלונטירס פון זקא אריינגעלייגט מלא מים האבן שוין אויפגעהויבן א באדי אייביג מיט א זעקל מכובד'יג. האט מען געמאכט אן א זעקל?
אן גארנישט, אזוי אריין געלייגט אין דאס, און געפלויגן קיין אשקלון דארט אין פאטאלאגיע אין אשקלון, דארט האט מען מסדר געווען די ערשטע פופציג געפאלט, נאכדעם האט מען שוין פארשטאנען אז די מצב איז ביטער, האט מען פארמאכט דארט אשקלון, אלעס איז געפארן שוין קיין שרה. שורה איז דארט האט מען צוזאם גענומען אלע אבו כביר איז א אנדערע פלאץ, ניין אנדערע שורה איז א גרויסע דאס פון אויך אזרחי אויך צבאי דארט האט מען גענומען אלע באדיס. אויב האסטו א זון אדער א טאכטער וואס לערנט אין ישיבה אין ארץ ישראל, אין ישיבה אדער אין סעמינערי, אפשר אין כולל, אפשר האסטו א ברודער וואס וואוינט דארט אדער א פעטער אדער א קאזין אדער א חבר אדער א ביזנעס פארטנער אדער סתם א מענטש וואס איז אין דיין שול און ווילסט אים שיקן א שיינע מתנה לכבוד חנוכה, טרינק אויף בול אן בארד, מיין חבר משה פון בול אן בארד וואס איך האב געלערנט מיט אים אין חדר אין טאראנטא, ער מאכט הערליכע שיינע סמאוקד מיעט בארדס און פלעטערס, ער האט אויך פיש פלעטערס, און ער האט שיינע סמאוקד טאנגס און סמאוקד בריסקעטס וואס מען קען פשוט אנווארעמען ס'קומט גרייט פאר שבת מען קען עס אריינלייגן אין די אויוון אדער אויף די פלאטע און יו רעדי טו גאו. מושי מעיקס אמעזינג פוד איך ווייס ווייל איך האב עס טועם געווען ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל אין די זומער און איך גיי באלד בעזרת השם צוריק פארן און נאכאמאל טועם זיין אבער מושי מאכט גוטע זאכן

טרי ניין טרי ניין מושי איז אין סערוויס פאר כמעט פֿינף יאר, ער האט טויזענטער צופרידענע קאסטומערס, און די גייסט אויך זיין איינע פון זיי. וואן מאר טיים די פאון נאמבער, סיקס פאר סיקס, פייוו עיט טרי, טרי ניין טרי ניין, שקויעך בול אן בארד! אויב מ'רעדט שוין פון חנוכה מתנות, הער מיך אויס, אימעדזשין דו עפענסט אויף דיין טיר איין טאג אינדערפרי און דו גייסט ארויס צו דיין דרייוועי, אויב ביסטו גענוג לאקי צו האבן א דרייוועי, אדער גייסט ארויס צו די גאס ווי דו פארקסט דיין קאר, און דו זעסט אז דיין קאר איז גאן! ס'איז מער נישט דארט! נאר וואס, ס'איז דא דארט א הערליכע שיינע ברענד ניו לעיטעסט מאדעל וויהיקל! און גייסט צוריק אריין אין די הויז. און דו פרעגסט דיין ווייב וואס טוט זיך דא? און זי זאגט, וואט דו יו מין? כ'האב גערופן מענדי ווייס, און כ'האב געוואלט מאכן א סורפרייז פאר דיר לכבוד חנוכה, און ער האט אלעס קעיר גענומען, די איינציגסטע זאך וואס איך האב געמוזט טון איז סיינען, און דא האסטו א נייע וויהיקל, יור ווייף גאט יו א ביוטיפול ניו קאר פאר חנוכה, האו גרעיט וואלד דעט פיעל? אויב ס'הערן אויס די פרויען, ביי די וועי דעס איז א גרעיט איידיע, איט דאזענט מעטער הו יו אר, אויב ווילסטו זיכער מאכן אז די פראסעס איז סמאוט און דו האסט גוטע קאסטומער סערוויס אן א העסל און אן זיך משוגע מאכן, קאל מענדי ווייס פראם דזשוי-רייד, הי וויל טעיק קעיר אוו יו טו געט יו א גרעיט דיעל פאר א גוד פרייס ענד יו וויל העוו ען עמעיזינג עקספיריענס. די פאון נומבער איז. טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, מען קען אויך נוצן די לינק וואס איז אין די דעסקריפשאן.

זאג אז איך בין דא אין אשקלון שפיטאל, כ'האב געטראפן די טעלעפאן אזוי האב איך געזאגט כ'זאל זאגן איך בין זכאי און האב איך זיך געהארגעט, כ'האב געטראפן די טעלעפאן דא אין שפיטאל, קום עס נעם עס און עס געפינט זיך דא ביים מתנדב פון זקא. ער לעבט, ער איז טויט, ער איז א חטוף, כ'האב נישט קיין אנונג, אויב די טעלעפאן איז דא מסתמא איז ער דא אין אשקלון, קום קוק. ביז היינט זאגן זיי מיר שכוח אז זיי האבן די טעלעפאן. דאס הייסט פון דארט זעמיר געפארן. פייער ביי נאכט קאנאווע,
אין אשקלון קאנאווע, שרעקליכסטע וועג אין מיין לעבן, וואס איך וואוסט יעדע רגע קען איך געהארגעט ווערן, עס האט זיך געשאסן איבער אן. האסט געהערט? האסט געהערט?
געזען פייער! האט זיך געטון נאך פייער, ס'נאך געווען, נאו וועי! איך רעד אויף שמחת תורה ביינאכט, ווען רעד איך יעצט? איז ס'געווען ממש אפאר שעה נאך די אירוע? יא, זיבן באקטאבער ביינאכט,

בקיצור זענען זיי געפארן צווישן פארברענטע אויטאס. האסט נישט מורא געהאט?
געציטערט אבער זענען זיי געפארן צפון שלוחס וואס טונקל, פיצוצים, פייער, זעהט מיליטער הייבן אן צו קומען שוין ביינאכט שוין די מיליטער געווען דארט שוין און זיי האבן צוזאמגענומען נארוואס דארט צוויי הונדערט באדיס ביינאכט פון צוויי ביז פיר צוזאמען מיט די רבנות צבאית.

אויך אין אגראר, אבער דו רעדסט אויף יענע טאג, ס'איז געווען נאך טעג שפעטער וואס ס'איז געווען, די צבא איז ערשט אריין אין עזה צוויי וואכן שפעטער, פאר צוויי וואכן האט געשאסן טילים א גאנצע טאג, ס'איז געווען מחבלים, און ס'איז געווען אין כפר עזה. און בערי צאמנעמען די באדיס צוויי טעג שפעטער. יא. ס'האט זיך געשאסן א גאנצע צייט, ס'איז געליגן אויף די ערד שעות, ווייל די צבא מיט די מחבלים האבן זיך געשאסן איינער די אנדערע. ס'איז געווען בערי צאמגענומען באדיס אינמיטן האט מען געטראפן מחבלים דארט זיך באהאלטן אין א שטוב א שעות.

באקומען די קבוצה אייניקלינג מען אז יא סאיז דא צוויי באדיס א איד פון ניינציג יאר און א אידענע פון דרײַ און נײַנציק יאר צוויי שכנים זענען געהרגעט געווארן אין כיסופים, כיסופים איז די אנדערע זייט דארט כרם שלום לעבן מצרים,
און מען דארף האבן DNA פאר מאכן די לוויה. ווי זענען די באדיס יעצט? אין שורה. אז די באדיס זענען שוין אין די. די באדיס זענען אין שורה שול איז אזוי ווי דארט א. אנגעבן אלע גופות. אקעי, און דארט מאכט מען טעסט? די ען עי מען זעט און מען וויל וויסן זיכער ווייל השמש שמאלט, די גופות די פנים פון די באמבעס נישט געקענט, מען דארף דעם די ען עי, ווער גרייט פון ווען דארף זאקא אראפצופארן אהין? צו זיכער מאכן אז די גוף קומט פון די הויז. קיינער האט נישט געקלינגען אזוי ווילד. איך האב געזאגט איך וועל פארן מאכן א מצוה צוויי לוויות, די משפחה קלינגט מיר און איך זאג די משפחה איך וועל פארן מארגן צופרי אזוי ווי ס'ווערט טאג זעקסע צופרי בין איך דארט, זיי האבן אנגעהויבן וויינען, מאטי טו מיר א טובה מען ווארט שוין א וואך פאר די לוויות, קענסט נישט יעצט ביינאכט רעדן מיט די איינזער ביינאכט. איך האב גענומען מיט מיר איינעם מיט א גאן, מיר זענען געפארן דריי חברה אין אוטא,

אהנע כיסופים, השם ישמור ווי אזוי ס'וועט אויסזעהן דארט אלעס פארפלאצט, און צום זאגן מיט כיסופים ביי די כניסה, מחבלים אנגעהויבן שיסן אין די איך בלי מהאוטא, אלע חיילים ס'האט זיך געשאסן. זיי לויפן ארויס פון די אויטא צו שיסן?
יא און איך האב געזאגט דו בלייב אין אויטא, מיר אנגעטון געפאנצערט, און קיצור האלבע שעה שיסן צווישן זיי, מ'איז געפארן ווייטער מ'איז אהנע כיסופים אנגעקומען צו די שטוב, חיילים זענען אריין

וואו. ס'איז געווען צוויי אויף ביינאכט. יא ס'איז יענע טאג. מארגן געווען פיר פינעף פארטאגס געגעבן פאר די משפחה. די די ען עי זענען געגאנגען בקר ב דארט אין די שוהל. עלעווע איז געווען די צוויי לוויות. איינע פון הונדערטער מעשות איך צייל אונז זענען אריבער דארט. די האסט די האסט טראומא? מיין ווייב זאגט א יא, איך זע עס נישט. אבער זי זי לעבט מיט דיר זי פארשטייט.
פרעגט זיך מען אריבער טיפולים? ניין. די גייסט עס מאכן? א דעפ זאק אדער א. איך ווייס, בנציון האט געווען געזאגט אז אסאך מאכן עס.
אבער דו טראכסט נישט אז דו דארפסט עס? ניין. ווי אזוי קענסט. לאמיר דיך עפעס פרעגן, לאמיר פרעגן פארקערט. וואס וואלסטו געדארפט זען ביי זיך כדי מחליט צו זיין אז דו דארפסט עס יא?
ווייסעך. נישט דא עפעס א זאך וואס דו טראכסט ביי דיר אז אויב. כ'האב נישט געשלאפן ביי נעכט אבער. פון וואס? פון פחד?
ניין. באמת גארנישט. די זכרונות קומט צוריק צו דיר ביינאכט? ניין. אפילו נישט אין אנהייב? ס'נישט קיין נייע זאך ביי אונז, אונז זענען נישט, כ'האב דיר געזאגט ס'איז אריבער די, כ'האב מער געהאט טראומא ביי די אינטיפאדא ביי די אויטאבוסים ווי יעצט. יעצט איז געווען שרעקליך, עס איז געווען אסאך גופות, אסאך ארבעט. די גאנצע מדינה איז געווען איין טראומא. געמאלען דריי טויזנט מחבלים אין א מדינה, מען נעמט איין דארט שטערפלעך, שעכט מענטשן, עס איז איין ריזיגע טראומא.
איך אלס מתנדב,
עס דארף נישט זיין מער ווי דו ביסט אין שטוב, די גאנצע מדינה איז אריבער איין טראומא. איך וואס כ'האב געזען, איך בין א שליח, די אייבערשטער העלפט מיר, זענען א ווי זאגט מען, מענטשן מיט בטחון, מיט אמונה, ס'דארף אנקומען מיט די כדור, צו דיר וועט עס אנקומען מיט יא גייסט זאל צו נישט.
נאך איין שנעלע ברעיק לאמיר נעמען צו מודיע זיין פאר די עולם אז דער וואס וויל אויסהערן די עפיסאוד אבער האט נישט קיין אינטערנעט עקסעס קען רופן די האטליין די טיף טיף ליין סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, אוודאי קען מען זאגן פאר די חברים און משפחה אז די האטליין עקזיסטירט, און אויך פליז זאג פאר די חברים און משפחה אז מען ענדזשויט די שאו, טענק יו סאו מאטש, דאס העלפט אז מענטשן זאלן עס אנהייבן צו הערן און וואטשן און צו ענדזשויען, לאסט באט נאט ליסט, אוודאי מוז מען מודיע זיין פאר די עולם אז מען קען זיך אריינשרייבן ביי מיין וואטסעפפ סטעטוס, ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו, סענד מי א מעסעדזש טו ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו, לעטס געט רייט בעק אינטו די עפיסאוד.
וואס איז געווען שיין צו זעהן אין בערי איז נישט געווען קיין שטופ, מען האט גערעדט אז ס'איז א לינקע א ע אידן פרייע, נישט געווען קיין שטופ וואס איז נישט געווען דארט א סוכה אדער א פלאטע אנגעגרייט די עסן אדער צוויי לעכט. שטייסט? וואו?
זענען אריבער שטוב שטוב צוזאמגענומען די בלוט די באדיס. איצט איך זאג אייביג אז ס'איז געווען א ריזיגע נס יענע טאג אויך. היינט דריי טוינט מחבלים יא, אין בארי האבן מיר צוזאמגענומען הונדערט צען באדיס פון אידן און הונדערט צוואַנציק באדיס פון מחבלים יא. יעדע מחבל האט געהאט אויף זיך ווייסט וואס? גאנצע אנגעפאנצערט מיט רימונים מיט זאכן. גרענעידס און יא. קען זיין פופציג טויזנט געהארגעטע ביי די אידן, נישט טויזנט, א גרויסע נס, איך זעה עס ווי א נס, ווייל איך האב געזען דארט די מחבלים ווי זיי זענען אנגעטוהן און אנגעקומען, זיי האבן געטוהן הרג'נען אין יעדע שטאט טויזנטער מענטשן, די אייבערשטער האט אכטונג געגעבן, נאר די אייבערשטער. אינטערעסאנטע פערספעקטיוו ווייל רוב מענטשן זעען עס, קוק קוק וואס פאר א שאדן מען האט געמאכט פאר כלל ישראל, צוועלף הונדערט אידן האט מען געהארגעט. ס'איז גארנישט, ס'איז א קלייניקייט, ס'איז עפעס וואס האט געקענט געשען. זירא. טראכט א יעדע מחבל מיט וואס ער האט קען הרג'נען פופציג מענטשן. יא איך פארשטיי.
מאך דרײַ טויזנט כפול פופציג וויפיל איז? איך וויל נישט וויסן.
וועסט נישט וויסן.
דאס איז געווען זייערע פלאן, אנקומען קיין אשקלון, קיין אשדוד,

יא יא, טייטש איך מיט דאס, צו האלטן א וואך צוויי, ווייל די צוויי עסנס קען מען האלטן א וואך צייט, און אזוי טאקע האבן זיי עס געטון, די חברה וואס מען האט נאכנישט געכאפט אין אנהייב, און בלוימ צוויי וואכן באהאלטן אין די פעלדער אונטער ביימער און געגעסן די טאטן, יא, ווערי סקערי, יא, אלע פרעגן מיין ווייב האט דיר געלאזט פארן? זי ווייסט שוין, מי לוט מען. האט געלאזט ווי ווייסט איך האב די ברכה פון די רבי איך האב די מטבעות מיט דעם בין איך געווען אין לבנון מיט דעם בין איך געווען אין עזה אלע מלחמות זאגט מען האט מיר דער רב געזאגט אמאל די אייבערשטער היט אויף דיר ברוך השם זיי היטן ווייטער. אמן, איז דא עפעס א פלאץ וואו דו וואלסט נישט געגאנגען?
קען נישט זיין א מקום סכנה לכתחילה וואס איז די שאלה?
און אויב ס'מאכט זיך. נישט משוגע אינגאנצן.
נאר אביסל.
אביסל אבער גיי נישט זיין לכתחילה אין א מקום סכנה. אבער ווען מען דארף זיין, מען דארף העלפן איז מען דארט. באלד זיך נישט אין שטוב.
נישט קיין ווערטל, די די זיצט דא אין אמעריקע אין טעקסעס די מיינסט אזוי אזוי. ס'איז געווען מענטשן איז געווען וואכן אין שטוב פארמאכט אלע שלעסער. איך פארשטיי. קינדער זענען געווען אין מעמד. געגאנגען טיילן עסן כסדר צום געטער זאקא, יעצט גיי איך צוריק צו סארדער מארק וואס האט צום געמאכט אפגעטיילט עסן פאר טויזענטער משפחות, זענען מיר אין שטוב דעמאלטס וואלט איך אויסגעגאנגען פון צימער א מינוט, א רגע, גיין קויפן עפעס, גארנישט, ס'אלץ ווען פארמאכט, קען עפעס געשען, קינדער מיינען עסן צו שטובער, די קינדער האבן געוויינט טאטי וואס איז געהאט א דלת פארמאך אויבן פארמאך אינטן אין ממד אין ממד זענען געשלאפן משפחות פון צוואנציג מענטשן צען מענטשן אין איין ממד. יא. השם ישמור.
זיי האבן געברענגט עסן נישט נאר פאר חיילים, זיי האבן געברענגט עסן פאר מענטשן, פאר גאנצע משפחות, זיי האבן געברענגט עסן פאר שבת, כ'רעד פון מילך מיט ברויט מיט מיט מיט וויכטיגע זאכן האבן מיט געשלעפט איבעראל. מענטשן האבן מורא געהאט צו גיין אין אין מכולת. ארויסגיין פון שטוב, וואס מכולת?
וועלכע מכולת איז געווען אפן אין צפון אין דרום? זענען נישט אויף צפון מיט די חיזבאלא אבער. איך פארשטיי, ס'מאכט סענס, א קינד פארשטייט נישט אז ווען וואס ווי, ער פארשטייט אז ס'איז דא א סקערי מצב און ער וויל בלייבן אינדערהיים. און פארגעס צו חיי קליידער, אונז האבן געטיילט קליידער ווי ס'איז געווען ווינטער דעמאלטס, ווינטער קליידער, אונז האבן געטיילט פול מיט מכשירים, מיט פול מיט זאכן, אנרעדן, און קיין, אונז האבן געמאכט שטילערהייט אזוי, געטיילט טויזענטער. קליידער, טויזענטער, וואס מען האט געדארפט, מענטשן, שטובער, חיילים, האט מען געטיילט. און וויאזוי וויאזוי איז מען ממלא די זאך? ס'איז א געוואלד מיט געלט. די אייבערשטער העלפט.
שווער אבער מיט היינט צאם, די אייבערשטער פארלאזט דיר נישט. איז אמאל געווען אין א מצב וואס דו האסט געדארפט אסאך געלט פאר עפעס א פראדזשעקט און האסט נישט געהאט, האסט נישט געקענט מאכן? וואס איז די שאלה?
צו איך האב נישט געקענט מאכן ווייז איך, איך האב עס געמאכט אפילו איך האב נישט געהאט. איז געווען קיינמאל עפעס וואס איך האב נישט געמאכט ווייל איך האב נישט געהאט קיין געלט. באקומסט געלט פון די מדינה? ניין. גייסט פאנדרעיזינג?
כ'פאנדרעיז נישט קיין סאך בכלל ווייל כ'האב נישט קיין צייט. כ'האב בה אידן וואס העלפן מיך. מ'דארף אסאך געלט, די מלחמה האט געקאסט אסאך אסאך. עס איז חוץ די שוטף וואס קאסט. די שערי צדק, די מעדיקעל, אלעס קאסט געלט. יא. ברוך השם דארף איך געבן כח ווייטער, געלט איז גארנישט, געזונט מיט נחת איז ס'איז וויכטיגסטע, אמן אבער אבער אן געזונט איז גארנישט דא. דו זוכסט נייע מענטשן זאלן סופארטן סאטע מארקעט? וואס איז די שאלה? איך זוך נישט קיין מענטשן, איך זוך איינער זאל העלפן די גאנצע, זאל מיר לאזן מאכן חסד, זאל מיר לאזן העלפן אידן פֿיר און צוואַנציק שעה, ער זאל נעמען די גאנצע געלט אויף זיך. אין די אין די קליניק אין אין בעלז, קרית בעלז, ווי סאך דאקטוירים האסטו דארט? ווענדט זיך אויב ס'הייסט שבת האב איך דארט צוויי דאקטוירים, ראש השנה למשל איז אריבער דארט דריי פיר הונדערט מענטשן פון שיניים. מיט וואס קומען אזעלכע מין פראבלעמען? יעדער פראבלעם, עס איז ראש השנה צוויי טעג, פון סטיטשעס, פון איי ווי, סתם ווען קינדער פילן זיך נישט גוט,

וואו!
כ'שטעל מיך פאר אז מענטשן. ווי קען מען נעמען שבת געלט פון מענטשן יום טוב? נאך שבת.
נאך שבת גיי זוך זיי. לכתחילה איז עס בחינם. אבער איך שטעל מיך פאר אז ס'קען זיין עלטערן וואס טראכטן אויב חס ושלום גייט עפעס געשען זאל עס געשען שבת אזוי קענען זיי גיין צו דיר נישט דארפן צאלן.
יא ס'זאל נישט געשען.
אמן. יא. מ'העלפט אסאך. כ'האב געהאט שבת אזויפיל מעשה'ס דארט. נישט די מעדיקל וואלטן מיר נישט געלעבט, עלערגיטש זאכן דאס מיר דארף גלייך געבן זיך די קאלט גלייך ראטעווען ממש ווי זאגט מען אינטערסאנט. כ'האב נישט קיין געלט פאר דעם, כ'וואלט עס געוואלט פארמאכן שוין אפאר מאל באמת, און די רב האט מיר געזאגט די רבי האט מיר געזאגט ס'איז א זאך פון פיקוח נפש, פארמאך עס נישט. סאו דאס מיינט אז וואס אויב דו זאגסט אז אז מענטשן האסט געראטעוועט דאס לעבן דאס מיינט אז מענטשן וואלטן נישט געגאנגען צו שפיטאל וואלטן געווארט ביז נאך שבת דא אזא מצב אז א מענטש. ניין א ראטעוועט לעבן א מענטש קומט פארקערט א מענטש וואס וואינט לעבן דאס עפעס א עמערזשענסי זאך קומט מען גלייך די דאקטער זאל אים העלפן. פארשטיי אבער סאיז אויך דא אסאך מאל שבת מענטשן האבן א ספק זאל מען יא רופן נישט רופן אויב איז מען אין די נעיבערהוד קען מען אריין קומען צו דיר און דארפסט נישט ווארטן ביז נאך שבת. עס קען אויך ראטעווען א לעבן.
יעדע זאך וואס מ'דארף א דאקטער צו מ'דארף א זאך פון דאס, אויב ער דארף א דאקטער דארף ער עס יעצט, נישט וואס ער דארף מארגן די דאקטער, אדער ווען מ'זאגט א עמערזשענסי דארף ער יעצט אריינגיין, וויאזוי אז נאך שבת נאך יום טוב, ס'איז יעצט. כ'פארשטיי אבער ס'דא מענטשן אויב די מענטש וואס טראכט וואס דו פרומקייט זאגסט סיבות איז זענען זיי נישט זיכער צו דארף ער גארנישט.
ניין ניין סתם איך איך האב שוין געזען הצלה קאלס וואס הצלה זאגט זייער גוט אז דו האסט אונז גערופן נישט געווארט.

יא? אויף גאנץ כלל ישראל.
גאנץ כלל ישראל. יא.
די מדינה איז אריבער א טראומא די צוויי יאר. יעצט איך העלף אויך פאר קראנקע אידן א גאנצע יאר, פאר אוטיסטים, פאר מענטשן וואס דארפן אביסל ברגעבאד אדער די ווילא, פאר פאסט טראומא מענטשן וואס דארפן אביסל א רואיגקייט. זיך אויסליפטערן.
אויסליפטערן
א משפחה מיט יענע מעשה. אוטיזם, אז דאס קען קומען דארט פאר אפאר טעג זיך אויסלופטערן, כ'האב אויך דאקטוירים וואס פסיכאלאגן וואס רעדן מיט מענטשן, וואס האבן מען מאכט אין די פאל הידראטראפיא. וועלכע מין טעראפי? הידראטראפיא, אין די וואסער אזא סארט הידראטראפיא. אזא וואטער טעראפי?
יא. סאו וואס מיינסטו א דירה אזא שיינע ווילא מענטשן קענען קומען, ווי איז עס?
אין צפת.
אין צפת? אין צפת נפקא נערץ א ס'איז א שכונה וואס איז זעהר א שיינע וויו די גאנצע. אקעי און בעצם קומען וואס די סאלדאטן וואס זענען פארוואונדעט אדער משפחות און וואס זיי קומען דארט פשוט זיך אויסלופטערן און אפרוען? כ'בין געהאט טיפול דארט כ'בין גע פסיכאלאג וואס רעדט אפרוען א סוף וואך א שבת א משפחה וואס האט פול דארט א ווארעמע וואס מ'קען מאכן דארט טיפולים אין די פול. א נייע פראיעקט די לעצטע צוויי חדשים. זייער שיין.
זייט די לעצטע האלב יאר האב איך געמאכט צוויי גרויסע פראיעקטן וואס איך האב געוואלט א גאנצע לעבן. די ביקשן צימער? שערי צדק און די צימער און די ווילא אין צפון. סאו איך וויל עס פארגרעסערן דארטן. קויפן נאך איינס לעבן מאכן שיינע גרויסע זאך. איך בין זיכער ס'קאסט א געוואלד מיט געלט. יא.
דאס איז עס.
איז דא נאך עפעס וואס מ'דארף רעדן? אוי ס'דא אסאך צו רעדן.
וואס סאו נאו טעל מי. כ'ווייס נישט וואס צו רעדן. האסט עפעס וואס דו קענסט טראכטן אויפן מינוט אדער זאלן ווארטן פאר די צווייטע פרק?
וואס איז דא צו רעדן? אייביג צו העלפן ס'זאל נישט זיין קיין מלחמות אין ארץ ישראל, ס'זאל זיין רואיגקייט שוין. אמן.
ס'קומט אונז שוין צו לעבן אביסל מיט א רואיגקייט נאך צוואנציג יאר פון מלחמות אין עזה. מען קען העלפן ווי זאגט מען אידן פאר שמחות יולדות'ן. אמן אמן נאר יולדות. זיי זענען קעגן קראנקע אידן.
אמן.
גייט אריין א קראנקע איד אין שפיטאל דאס איז א צרה. ס'איז א גאנצע משפחה. יעדע טאג נייע מעשות וואס מענטשן ס'פאלט אויף זיי אזעלכע מחלות. און ווי זאגט מען די משפחה טוישט זיך ס'ענדיגט זיך די נארמאלע לעבן ס'הייבט זיך אן א גאנצע אנדערע לעבן.

מיט פול א גאנץ טאג איך זע זאג איך א רגע, מען דארף דאנקן יעדע רגע די אייבערשטער אז ביסט נישט אויף יענע זייט, דו ליגסט נישט אויף די בעטן דא און דו העלפסט די מענטשן, דו ביסט אויף די זייט וואס דו קענסט העלפן. היינט צופרי בין איך אויפגעשטאנען, איך האב געטראכט צו מיר, אויב חס ושלום וועט קומען א טאג וואס איך בין נישט געזונט, זאל נישט זיין די לעבן, זאל נישט זיין, אבער איך האב געטראכט, ניין איך האב געטראכט צו מיר, הער מיר אויס, הער מיר אויס, איך האב געטראכט צו מיר, שקויעך אייבערשטער אז איך אנערקען היינט אז איך בין געזונט, ווייל ווייל אסאך מאל מענטשן טראכטן נאר פון דעם ווען זיי האבן עס שוין מער נישט, דעמאלטס פארשטייען זיי אז ס'איז ס'איז אז זיי זענען געווען ממש אזוי ווי מען געווינט די לאטערי. דאס איז עס, יעדן טאג וואס א מענטש איז געזונט און ס'גייט אים גוט, מענטש כאפט א קלאפ אין די פיס ער קען נישט גיין, פתאום קען ער נישט גיין.

קענסט זאגן ס'איז מוצאי שבת בראשית? אוודאי קענסטו זאגן. דא אין טעקסעס, נישט קיין פשוט'ע זאך לחיים. אוי, אה, נאך איין זאך לחיים. וויאזוי איז געווען שבת אין טעקסעס?
געהאט ציין יחד, כ'בין געווען אין שול ביי דיר, געהאט ציין יחד, כ'האב געטראפן פתאום א בילד זיך וואס איז משפחה פון די א א איד פון ניו יארק, א איד פון אייניקל פון די שר שלום, די גאנצע אייניקל פון שר שלום פון בעלזא וואוינען דא, קיצור ס'דא דא אלע אידן פון די וועלט.
וואס האסטו געטראכט, וויאזוי האסטו געטראכט אז ס'גייט אויסזען? סאך ערגער, טעקסעס, מענטשן מיט פערד קומען אין שול, איך ווייס. ס'זאל קענען געשען. איך מיין אין פלעצער וואס ס'איז געווען קוים א מנין, דא קנאי נאר איז דא אפאר מנינים. יא ברוך השם, אסאך מנינים. און דאווענען מיט פאר מנגינים, כ'דאכט אין טעקסעס קען זיין זיין קידוש מיט אזעלכע הערינגס, זיין גוטע טשונט היינט, וואס אין בראשית האט געווען א קידוש,

זיי געזונט ווינטער. אמן. זיי א געזונטע יאר פארלעמען. אמן. מ'זאל שטאפן אנקומען צו מיך.
מ'קען העלפן אידן סתם אזוי. פאר גוטע זאכן. פארן וועקעישאנס. פארן זיך אפבריען. מאכן גוטע זאכן פאר מענטשן. ווי זאגט מען? כ'וועל מאכן ווי די יאר גיי איך מאכן פאר מענטשן זאלן נישט דארפן אנקומען אין שפיטאל. וואס מאכט מען? נעמט זיי וועקעישאן. נעמט זיי שיינע פלעצער. מ'מאכט זיי די קאפ געזונטערהייט. זי דארף נישט אנקומען אין שפיטאל, דער מענטש איז געזונט ווען נפשית'דיג איז ער געזונט די גאנצע איז דאס דאך אלעס דאך רעד דאך יעצט אויף די פאסט טראומא מיט די זאכן א מענטש וואס האט נפשית'דיגע פראבלעמען. יא.

אז מ'קען נישט דערקענען פון אינדרויסן וואס טוט זיך, אבער ס'איז אסאך מענטשן דרייען זיך ארום מיט מיט פראבלעמען אינסייד, און אויב חס ושלום כאפט מען עס נישט, ווערט ערגער און ערגער, מענטשן טוען זיך וויי, דעפרעשאן, דעפרעשאן, און ס'פלאצט, ס'באגלייטן אסאך אזעלכע, און די אייבערשטער זאל האבן די קענען ארויסנעמען אלעמען. אמן.
א גוט יאר שכוח שלומי אויף די שבת אויף די טשולענט אויך ס'געווען אזא טשולענט. שכוח פאר די אשכול פון די קרן. מוצאי שבת די ערשטע מאל אין מיין לעבן וואס איך געדענק מוצאי שבת זיך עסן א גוטע סטעיק מיט טשולנט. אז דא אין טעקסעס עסט מען פליישיגע מלאף מלכה יעדע וואך, און איך וויל וויסן באמת אז דו האסט הנאה געהאט ווען דו קומסט צוריק, דעמאלטס זאל איך וויסן. מיט די משפחה.
אקעי, לוקינג פארווארד. ר' יעטיל, שכוח. שכוח פאר דיר. שכוח צו די הייליגע באשעפער פאר מיך געבן די זכות צו קענען מהנה זיין אידן מיט טיף טיף, אוודאי שכוח צו ר' מאטי פריד פאר אלע חסד וואס ער טוט פאר כלל ישראל און אויך פארן ארויפקומען אויף די פאדקעסט, און שכוח צו אונזער אלע אדווערטייזערס, ר' איציק גאלדשטיין פון סאוטסייד, און די חברה פון טורבא אפיס, און די חברה פון דזשוי רייד אוטא, און מיין חבר ר' משה פון בול אן בארד דאט קאם, און אויך פאר לולעכעס און אויך פאר מפואר טענק יו טו אלל די ספאנסערס ווי רילי אפרישיעט דעם, און אוודאי און אוודאי א גרויסן שקויעך צו די צוהערער און וואטשער פון טיב טיב, טענק יו פאר ענדזשויאינג די פאדקעסט, פליז לאז איבער א לייק, א קאמענט, קריטיסיזם, א קשיא, א שאלה, לעט אס נאו וואט יו טינק, שקויעך שקויעך שקויעך, און וויל סי יו בעזרת השם אין די נעקסט עפיסאוד, העוו א גרעיט דעי.